Үтүө киэһэнэн Үтүө киэһэнэн Саха сирэ бүгүҥҥү сэппиэрдээҕи үгэс буолбут көрсүһүүбүтүн саҕалыыбыт ыалдьыттаах түһүлгэ диэн рубрика рубрика диэн буолар баай диэттэн бу буллаҕына анаан-минээн улуустарга олорор ыраах олорор куоракка хатаан презентацияҕа кэлбэт иһин дьоҥҥо ананар бу маннык кэпсэтиилэр маннык тахсыылар биэриилэр диэххэ да оттон дьиэ-уот усулуобуйатыттан хаҥарабыт биһиги үлэбит онлайн диэн ол аата буоллаҕына дьиэргиэр олорон эрэммит үлэлиибит информация биэрэбит онуоха туран буоллаҕына Урсунан миин билбэт дьоннорго бэйэбин билиннэриим Туйаара Жиркова дииммин Уус Алдан Бэйдиҥэтиттэн хаҥарабын, түөрт оҕолоох ийэбин, уонна оркута педагогпун. Алтыс сылын алтыс сылым буолтун алта сыл бар сылдьабын бу Академия успехниисти диэн дойдуну буламмын основной дьарыгым, үлэм, доходум, тугум үлэм-хамнаһым барыта бу Академия успехмейстиһэп. Бүгүҥҥү күҥҥэттэн Саха сиригэр биир улахан лидердар ахсааннарыгар киирэ сылдьабын. Онон буоллаҕын оттон балачча кэпсиирдээхпит. Мм уонна буоллаҕын оттон туох диэхпин баарым бүгүҥҥү көрсүһүү иннинэ усинан туох даҕаны мээнэҕэ буолбатах диэн сөп, туох даҕаны мээнэҕэ буолбатах диэн саҕалыахпын баҕарабын. Тоҕо ини дииһин диэ, ты мин бу историябын манна кэлбит историябын билэр кыргыттар бааллар, билбэхтэр, ону саҥа дьоннор баҕар истиэхтэрэ диэммин этэбин. Бу академия успех вместе диэн дойдуга миигин оттон олох дьылҕа хааным, таҥарам, айыыларым, өбүгэлэрим да диэххэ да дьылҕам туох баар, туох баарын барыта миигин манна аҕалан олордон кэбиспитэ. Оччолорго мин аны оччо өйдөөбөтөҕүм уонна бүгүҥҥү толкуйбунан, өйбүнэн ырыҥалаан, сыаналаан толкуйдаан, тобулан көрдөхпүнэ Миигин манна оттон мин манна мээнэҕэ кэлбэтэҕим диэки аа онуоха туран наһаа маннык устуоруйа курдук э, туохтар быһыылар-майгылар буолбуттара мин хаҕылыырбар бастаан хаҕылыырбар аа Тын үлэтэ суох хаалбытым уонна оннук ситуация буолбут эһэт. Хаһан даҕаны мин олохпор маннык ыарахан кэм буолбатаҕа диэбит курдук дии. Уонна ол онно миэхэ аа олох аа үөһэттэн туохтар кэлбиттэрэ. Олох олох чахчы чуолкай знактар кэлбиттэрэ. Знаки судьбы диэн баарбар да дии. Оннук бэлиэлэр кэлбиттэрэ. Мгм. Ол иһин, аа, мин манна мээнэҕэ сылдьааппын билэбин чуолкай, билэбин сөп. Ол сыр сыр сырыттахпына, м, тэн үлэлээн саҕалаатахпыт дии, үлэлээн саҕалаабыппыт, а то в основном этиибинээн саҕалаабыппыт иккиэн. Онно буоллаҕына, м, эдьиий манныкласснига интэриэһиргээн, аа, кэргэнигэр кэпсээбит этэ. Ол буоллаҕына бүгүҥҥү ыалдьыппыт Надежда Данилова. Мин кинини лично билбэппин этэ буоллаҕа дии. Аһа. Оттон потребитель буоланнар эдийбин кытта үлэлэспиттэрэ. Как потребители да. Онтон туран буоллаҕына арай биир күһүн миэхэ наһаа дьикти түүл кэлбитэ. Олох хаһан даҕаны Мин мээнэ маннык түүллэри түһээбэппин ээ. Ман түүллээх иин дьоннор баар буолаллар дии, онно иин буолбатахпын сөп. Аа, просто наһаа интэриэһинэй ис хоһоонноох уонна наһаа интэриэһинэй хартыыналардаах, наһаа интэриэһинэй дьүһүннээх аа, туох түүл кэлбитэ миэхэ Өлүөхүмэ туһунан сөп. Аа, тэһэн интэриэһиргээбитим уонна Били биэс-шесть сны киһиэхэ олох өйгөр мочуолкай хаалан хаалаллар дии. Оннук. Һэ, наһаа интэриэһинэй. Онтон буоллаҕына, м, дьэ Надя биһиэхэ кэлбиттэ, ол кэнниттэн аа, "Ээ, ол иһин даҕаны дьиэм буолбута уонна эмиэ, э, өрөтөрө буолбатаҕа, эмиэ иккистээн түһэбитим, эмиэ өлүөхмэни түһэбитим". Аа, дьикти баҕайы муссунан өлүөхүмэни маннык бэйэм онно аймахтарым да суохтар аа игин буоллаҕа дии хаһан даҕаны мин онно сылдьыбатаҕым даҕаны барбыт да киһи игин диэн улаханнык били Өлүөхүмэ улууһун кытта алтыспатах дойдум буолааччы просто Өлүөхүмэ диэн м иккис Украина диэн эрэ диэн өйдөбүллээхпин уонна ити наһаа маннык ууга барар Даппарай диэн дуу кыра дэриэбинэлээх кыыллаах тиэнсэ дуу оннук эрэ ин диэн уопсай понятие баар буоллаҕа дии уопсай эрэ уонна миэхэ инник наһаа дьиктитик олох түүлбэр кэлбиттэрэ вот дьэ инник диэн тураммын аһаа туох барыта мээнэҕэ буолбатах диэн тураммын эһиэхэ эмиэ баҕар оннук буолуо Ону олох толкуйдаан арыҥалаан көрөөрүн, маннык дьикти түгэннэр буолаллар киһи олоҕор эбит. Сөп, онон буоллаҕына дьэ бүгүн микрофону уонна м, камераны э, Өлүөхүмэҕэ ыы- ыытабын. Аһа, Надя Холбон дии. Дьэ, истиэххэ мин арахсыаҕым. Ити кэһэннэн группа олохтоохторо, ыалдьыттара, мин бастатан туран Туйараҕа махтанабын бу бүгүҥҥү ыалдьыттаах түһүлгэҕэ миигин ыҥыран ыалдьыттарыттарыгар уонна ити кэпсээни түүлү Туйаара мээнэҕэ түһээбэтэх буолуо диэн эмиэ индии саныыбын Инник диэн тураммын ото утуйараҕа махтанабын уонна кэпсээммин саҕалыыбын. Мин буоллаҕынан Надежда Данилова Егорова диэммин, икки фамилиялаахпын. Бэйэм фамилиям Данилова, кэргэним фамилиятынан Егорова диэммин. Биһэн үс саастаахпын харсын, биһэн түөрт сааспын туолабын. Отут биэс сыл балыыһаҕа үлэлээтим, онтон Отут сылын операционнай иһиэстэринэн үлэлиирдэбин. Отутус сылым быйыл икки оҕолоохпун. Уоллаах кыыс уолум улахан, Москваҕа олорор. Биир сиэннээхпин, кыыһым кыракый, онус кылааска үөрэнэ сылдьар. Бу клеточнай аһылыкка кэлбитим диэн туйаара эппитин курдук Гульнора Богдашина мин кэргэммиттэн бииргэ үөрэммит буолан группатыгар эмиэ социальнай ситтэн буоламмыт интернеттан буллахпытый ол аата эмиэ булан киирэн кэпсээбитигэр мин кэргэним бирискиэс тыы турдахпынан бурдуктаах илиибинэн регистрацияланаммыт урукку интернет компания биэбик компания аһылыгын ыламмыт аһаан хаҕалаабыппыт уон ахсыс сыл консьерж акаастаабыппыт онтукайбыт в начале уон тохсус сыллаахха кэлбитэ. Онтон ыла аһаан клеточнай аһыл диэн баарын билэммит, аһаан хаалаабыппыт. Бии семья буоллаанан мэлдьитин профилактикаланар идэлээхпит. Туох хаҥа таххыбыт бааттары, битэмииннэри бартын боруобалыыр этибит. Атак били сетевой бизнес иин диэҥҥэ наадыйбат этибит, билибээбит даруйуутун көннөрөөрү, лучше предупредить болезнь чем ее лечить диэн барбыта оннук профилактикаланаары биһиги оннук бааттара иҥин сиир этибит бааттарбыт буоллаҕына били биирдии туох битэмиин иин буоллаҕына элбэх баайы бааҥканан атыылаһар этибит онтукайбыт барыта остуолга турар этэ но сарсыардаттан хаҕалаан сиин хаалар этибит онтон бу клеточный питание диэни билэн бараммыт аһаан хаҕалаабыппыт Онно дьэ энергия бөҕө буолбуппут. Тоҕо бу клеточнай питанияҕа кэлбиппит диир буоллахытынан, биһи профилактикаланаары кэлбиппит. Туох да улахан ыарыыбыт иин суох этэ. Уонна били мин биир сааһыран эрэр этибит уже уон ахса сылга мин төрдүн аҕыстаах этим. Уже биэһэммэр чугаһаан эрэр киһи эн биир били балыыһаҕа үлэлиир киһи билэбин буолла дии. Оо, биэһэннэригэр кэллэхтэринэ, онно бииргэ да үлэлиир кыргыттарым инник киирдилэр этэ, биэһэҥҥин туоллуҥ даҕаны хайдах эрэ, били туох эрэ границатын ааспыт курдук ыарыылар кэлэн бараллар диэччилэр. Ү- Сүһүөхтэрэ ыйдьаллар, хатаан утуйбат буолаллар, климакс кэлэр, чэ оннук ыарыылартан куотунаары профилактикаланарга санаммытым уонна синдром хронической усталости диэн иһин биир дьоннорго барыларыгар баар дии. Оннук медик буоларым быһыытынан түүнү түүн эмиэ үлэлиибин. Кэргэним эмиэ туох спасатель буолан пуорка эмиэ туоҕа графига эмиэ туох түүннэри-күннэри үлэлиир. Онон бу профилактикаланаары бу аһылыгы аһаан аһаҕалаабыппыт. Оннук Били дьоннорго наһаа кэпсээбэт этим, үлэбэр били билэр дьоннорбор эйигин буланнык баар эбит, үчүгэй эбит, киһи настроениета көнөр, энергияланаҕын иһин диэн кэпсиир этим. Аны дьоннор американскай туох эрэ баар наркотиктаах эйиҥ буолуо диэннэр ким даҕаны сэҥээрбэт этэ. А то аҕыйах хейстерэлэр ыланнар эмиэ аһаан хаалаабыттара. Оннук гынаммыт ол Сүүрбэ иккис сылга дылы аһаабыппыт, бэйэбит эрэ туох результат ылабыт диэммит, аты бэйэбитигэр боруобалаан көрүөбүт диэммит аһаабыппыт. Ол онно били энергияланаммыт дьэ спорт заалга иһин сылдьар буолбуппут, сүүрэр буолбуппут, ыйааһаммыт түспүтэ. Уонна бу сүүрбэ иккис сылга наьаак ыйга диэн туйаара этэрин курдук Суох, знак курдук кэлбитэ миэхэ. Но флюра түһэн баран били образование средостений диэннэр билигин Дьокуускайга ыыппыттара, онно бараммыт. Обследование баран бараммыт, эпирессиялэнэммит. Анализ туттаран бараммыт, анализпыт иһин барыта үчүгэй буоламмыт кэлбиппит. Онно таҥараҕа улаханнык диэн махтаммытым. Уонна бу Урукку продукциябытын ииһирдэр буоламмыт оҕом түргэн баайдык эпирессия киһиттэн бастаан иис буолбута. Онно ол Ди Каприга как раз били Иркутскайга кыргыттар бараннар аҥа бу сибирские технологии диэн продукциялары аҕалтаабыттара. Ол ону иһин сиэн хаалааммыт оҕом түргэнник эпирессияттан бастаан иис буолбута. Ол онтон ол онно балыыһаҕа ыһытан уонна бу дьиэбэр кэлэн бараммын ол туоҕу бу оҕом маннык үөрдүбүтүн иһин хайдах эрэ знак курдук ылыммытым бу бачча өр бачча үчүгэйи булан бараҥҥын бэйэҥ эрэ кистээн сии сылдьаҕын дьоҥҥо кэпсээбэккин дьоннору кытта үллэстибэккин диэн хайдах эрэ оннук диэн санаммытым уонна сүүрбэ үһүс сылга февральга структурнай марафон буолбута улахан. Николай Турышев киинэ, онно киирээрибин урут даҕаны ымсыырар этим бу марафоҥҥа киирэбит. Марафон игин диэннэр бу футболка оҥостуохха наада, блокнот оҥостуохха наада диэн кыргыттар группаҕа кэпсэтэллэриттэн наһаа ымсыырар этим уонна бириэмэм суох диэммин киирбэт этим. А так бу сырыыга ол сүүрбэ үс сылга февральга Уже футболкабын иһин хакаастаан, кружкабын иһин хакаастаан ол марафоҥҥа киирбитим. Марафоҥҥа киирэн бараммын дьэ олоҕум күөстүү оргуйбута. Дьэ бу Академия успех вместе диэн сүүрбэ сылга регистрацияланан бараммын таах били сыттык буоллаҕынан ол сүүрбэ сылтан ыла мин киирэммин үөрэммитим буоллар төһө ыраатыан этэй диэммин саныыбын билигин а так мин онно онно болҕомтобун уурбатахпын бу просто потребитель курдук өйдүбүппүн эбит диэммин билигин ото кэмси кэмсиниэм да то бириэмэ аастаҕа дии онон Ол онтон ыла бу февраль, сүүрбэ үһүс сылтан ыла мин активно киирэммин бу академияҕа презентациялары истэбин, трениннэри көрөбүн, үөрэнэбин социальнай сеть кэлэ илиигэ. Ол онно марафоҥҥа киирэн бараммын дьэ Инстаграмҥа прямой эфирдары ыытар этибит, онно прямой эфиргэ тахса үөрэммитим, экран иннигэр, камера иннигэр хаҥарарга үөрэммитим. Ол гана иһин биир долгуйабын, билигин даҕаны бу. Онно баран Академия успех вместе үлэлээн-хаҕалаан бараммын, мин системно зарядка оҥорорго үөрэммитим, уу иһэргэ үөрэммитим. Бу продукцияны аһыырга, сөпкө аһыырга үөрэммитим. Если урут просто били на бегу барытын сиир буоллахпынан билигин бу Андрей Артурович этэринэн бу айаххар барытын тутаҥҥын, Айаҕыҥ иһигэр саасыбайса гынара үчүгэй, түргэнник хааҥҥар тиийэн клеткаларгын аһатар диэни истэн баран оннук аһыыр буолбуппут сөптөөхтүк. Онтон ыла ол биэс сыл быһа иһиигин туххары биһии ол били активно иһүүрэр иһинэр эрдэхпинэн ыраһыйдьыбыппыт. Онтон төптөрү сэттэ уон икки киилэҕэ дылы уйбутуммут. Уонна бу хайдах эрэ Миэхэ үлэлээбэт быһыылаах дии санаабытым бу продукция. Тоҕо дьоннор уоннуу киилэни бырахтыбыт, сүүрбэ биистии киилэни бырахтыбыт диэн суруйаллар. Кэпсииллэр онно миэхэ тоҕо түспэтий дии саныыбытым. А так, а так Антон ол февральтынова постоянно системно зарядка оҥоробун, уу иһэбин, продукциябын сиибин уонна Оннук буоламмын мин биэс киилэни бырахтым. Сэттэ уон икки киилэ буолар диэбитим, билигин алта уон алта киилэбин. Онон эмиэ үөрэбин, алта киилэни бырахтым, сэттэ уон икки киилэ буолар диир буоллахпына. Уонна баран результат клеточнай аһылыгы аһаан результаппыт диэн бу энергиялаахпыт. Онно баран бу продукциялары аһаан хаалан бараммыт аһылыкпытыгар били если биһиги урут мааһыҥҥа бардахпытына пакет муҥунан кэмпиэт, печенье, сладкай ылан сгущенка ылан кэлэр буоллахпытына билигин аны кыммаппыт. Уонна баран аптекаҕа сылдьыбатахпыт эмиэ өр буолла. Аптекаҕа сылдьарбыт диэни то туох эмит олох ыксаатахпытынан давление түһэрэр эм ылабыт уонна куттахпыт ыарыйдаҕына аниes эрэ ылабыт уонна онтукайбытын даҕаны арыт тиэбэппит уонна баран туох диин этээри гынан бу академия кырдьык киһини сааһылыыр эбит киһи Били просто так ылан сииһидьэ буоллаххына буоланна даже хайдах оронтон тураргын, хайдах уу иһэргиин үөрэтэрдии Андрей Артурович уонна Аида Мустафаева барытын хайдах продукция хайдах действуйдун, туох састааптааҕын барытын кэпсиир, сиһилиир. Ону истэн бу продукциялары аһаабыт Аһаан аҕаларбытыгар биһиги били легкое обстрение диэн киирэр дии. Киһиэхэ барытыгар киирэр буолуо дии саныыбын мин. Бу били сентябрь ыйга баран бу хаамай флагманы диэн день ночь тахсарыгар биһи биһиги аха-ха иһиттэн эмиэ Группа баран Самараҕа бараннар баралларыгар мин день ночь акаастаабыт. Ол кэлэн продукциям кэлэн кэлбитигэр сиэн саҕалаабытым. Онно буоллаҕынан обострение буолбут уонна эмискэ көхсүм диэн кэлбитэ уонна тобуктарым аш тобуктарым иһэн тахсыбыттара. Ону буолла хайдах эрэ буолдум дьэ кырдьык үлэ буолук Кырдьан эрэбин быһалаах баран сүһүөхтэрим барыта үөрдэн эрэллэрин диэммин куттаммытым. Уонна Омеганнан игин тобукпун сыбанан, компресс курдук оҥостон, оннук гынаммын постепенно ол ыарыыларым сүтэн хаалбыттара. Оннук гынаннар кыралаан ханнык эмит уоргаҥҥар туох эрэ кэһиилээх буоллаҕына оннук гынан обострениелаан аһардар эбит. Кэргэним буоллаҕына сайын тилэҕим ыйдар диэн кэлэн кэпсиир, аны этэбин, эти продукциябыт булбута буолуо диэн бараммын билиэм инник китайскай кластырдар бааллар дии онно сыһыарабын отвлекающий терапия курдук онтукайым былаанын аҕай хонон баран ааҕан хаалар оннукунан хаста даҕаны обострение иһитдьибиппит уонна баран партнердарбар эмиэ результаттара элбэх если бииргэ үлэлиир коллегаларым аһааннар анемиялаах биир коллегам олоҕун тухары анемиялаах этэххэ отуттан тахса сыл бииргэ үлэлээтибит. Ону кини анемията постоянно аҕыс уон төрт, гемоглобина алта уон буолар этэ. Билигин бу ааспыкка ыйыталаһаай диэбитим, ону гемоглобина сто двадцать буолбут диир. Аны бу кини бу продукцияны барытын эмиэ гидровитинтан, омега сиир, день ночь постоянно аһыыр уонна батончиктары иһиир. Чэ линейку продукции барытын аһыыллар. Оннук гынан результат бөҕө ыллылар. Мин дьиэ кэргэмминэн бары иһэбит. Кэргэним иһир, оҕолорум кыыһым постоянно иһир, это однозначно. Уолум, уолум быйыл, быйыл уолбар акаастааммын эмиэ аһы иһдьэр. Ол аһылыктарынан эмиэ үчүгэй диир, үлэтигэр ыйыталлар үһү кини порка үлэлиир, эмиэ сутка эмиэ үлэлиир, онон Киэһэ дежурствотыгар бардаҕынан ол продукциятын сиэн баран спокойно оһанньанан утуйан турар буоллаҕынан онно коллегалара эмиэ интригэһииргииллэр үһү буолуоҕуй диэннэ. А так дьоннорго кэпсиибит били результат ылан бараммыт буоланнык знак кэлбитин кэннэ дьоннору кытта үллэстэбит билигин бу продукция маннык продукция баар диэммит клеточный питание диэни Ылаҥҥыт боруобалаан доруобуйаҕытын көннөрүм. Эһиги бу боростуой аптека эҥин иэҥҥит хроническай ыарыыларгыт эһиитин барбаттар, тоҕо диэтэххинэ, эһиги бу химическэй аптечнай эмтэринэн эһиги только симптомнарын эрэ устаҕыт диэммит кэпсии сатыыбыт дьоннорго. Ото сорохтор, истээччилэр истэн кэлэн Атыылаһаллар, илии сакаас оҥороллор, киирэн регистрацияланаллар. Ону гынан үлэлиир диэбит кэргэним таксилыыр, аны таксига дьоннорго эмиэ пассажирдарыгар эмиэ кэпсиибин диир. Ону интириэһиргээбиттэр эмиэ ыйыталаһаллар. Уонна хаамай Бу кэнники результат партнерум диэни ата партнер буола илик пока кини бииргэ үлэлээбит аҕа уон үс саастаах коллегам баар эмиэ операционнай иһитиннэринэн үлэлээбит олоҕун тухары ону ааспыкка атаҕа ыалдьар тобугу ыалдьар дьиэтин эрэ иһигэр нэһиилэ сылдьар үһү диэни истэн бараммын ол информациябытын туох роликтары уонна Аэлита Мустафаева туоҕун эппитим билээ лиэксийэтин. Ону киһим хата түргэн баайтык ылынан, звонну охсон, мин итини ылан боруобалыахпын баҕарабын диэбитигэр день ночь уонна Нео Инулин Омега Плюс диэн биэрбитим. Бу манныгы биһиги президеммыт маннык сиэн саҕалааҥ диэн рекомендуйдуур диэммин. Аны киһим ылан ол день ночь биири испитэ, онтон бу уоппускаттан кэлбиппэр эмиэ кэллим да мин эмиэ заказ оҥоруом этэ диэбитигэр бараай диэбитим, онно барбыппар кардиовитиин, витобрейн акаастыыбын диэн акаастаабыта. Онно заказ ылан кэлбитим, онтон бэҕэһээ эмиэ бараһа диэбитим онно үөрүүтүн үллэстэн кэпсиир манна кини икки этажтаах общежитиеҕа олорор ата уопсай дьиэҕэ онтон иккис этажтан түһэр имэ олох ыарахан этэ диир аны бэҕэһээ Атахпын бэйэм атахпынан хаамаммын түстүм диир уонна оҕуруоппар бардым диир. Оҕуруоппар буоллаҕынан теплотрассаны туоруубун диир. Үрдүк баайы диир, биэс ступенькалаах диир. Ону сыылан тахсар этим диир. Ону атаҕым үөддэрин иһин чэ дьоннор да көрдүннэр хайаатыннар диэммин сыыла сылдьар этим диир. Эбэҕэһээ буоллаҕынан Ол ступенькаларбынан атахпынан хааман таҕыстым диир. Уонна үөһээ тахсан бараммын «Я готова была кричать» диир, «Отворяй кисти, то я сама поднялась на эту теплотрассу» диир. Аҕа уон үс саастаах. Ону бу эн продукцияҥ көмөлөһөр эбит диир. Ону мин киниэхэ витабрейн диэн биэрбитим. Ону ол витабрейны истэхпинэн түүн эмиэ спокойно ыһытан утуйабын диир. Только төбөм ыйдатыр Ону тэбин инник буолар, ону куттаммакка эрэҥҥин, продукцияҕын сиир диэммин эмиэ рекомендация биэрэн кэллим. Онон дьоннорго көмөлөһө сылдьарбыттан үөрэбин. Бу биһэн түөрт сааспын толлобун дии сылдьан. Ону ол Алта уон сааспар дылы операционнайга үлэлиим диэн санаабаппын. Атабаар хаһан эрэ барар күнүм үүнэн кэлиэҕин но бу бизнеска киирэммин үлэлиэм диэммин бу Академия успех вместе диэҥҥэ аҕалбыт куйаараҕа махтанабын. Бу күн аайы кини кэпсээнин истэр этим били туохха соцсетигаиин киирэммин, Туйаара прямойдарын иин көрөммүн. Ону Наһаа диэн үөрэбин. Если бу манна үлэлээн дальше үөрэнэн үчүгэй улахан хамнаска таҕыстахпынан үлэбиттэн бараммын маннык дальше интернеккэ үлэлээммин дьоннорго элбэх киһиэхэ көмөлөһүөм диэммин үөрэбин эрэ Кэпсээним, кэпсээним инник, а то онтон-мантан ыламмын кэпсээтим быһылаах. Оттон саҥа дьоҥҥо бу биһигини саҥа интриһиргээн эрэ, билигин дьоҥҥо туох рекомендация биэриэн этэй? А то рекомендациям диэн маннык: Киһи куттанар это бу хаһыаналаах паайа диэн куттаналлар уонна биһиги бу интернет-маҕаһыын үлэлии илигинэн киирдэхпитигэр бары. Ону билигин интернет-маҕаһыын наһаа үчүгүйдүк үлэлии турар. Киһи хаччыгыт, лишнее хаччыгыт да суох буоллаҕынан, эһиги дьоннорго кэпсээн, бу маннык продукция баар эбит диэн кэпсээн, Эһиги анныгытынан дьоннор киирэн уруттаран сакаас оҥордохторунан эһиги кошелёккутугар кэлэн хаччы лоппоччу түһэр, ол хаччыга эһиги бэйэҕит бэйэҕит хаччыгытын тратик гыммакка эрэҥҥит сакаас оҥорон бэйэҕит доруобуйаҕытын көннөрүөххүтүн иһин. Бу үчүгэй, бачча үчүгэй аһылык баарын Истэ-истэҕит, закаастаабакка иһэргит, ол хомолтолоох дьыала дии саныыбын мин. Эһиги бу аһылыгы аһаатаххытынан кырдьы кырдьыыны тохтотоҕут, доруобуйаҕытын көннөрөҕүт уонна уһун дьоллоох быйаҥнаах олохтоноҕут дии саныыбын Тээ, махтал, Анна Надеждаҕа. утарытыгар махтал аһа Мгм. тээ Махтаныахха Ваняҕа, Иваҥҥа, мгм. привет тиэрдэр. Иван Иван хаамай хаамай улахан махталым кырдьык даҕаны кэргэммэр тоҕо дитэххинэ кини настаивайдаан киирдэҕим дии мин манна мин Мгм. былаанан наһаа маннык онно манна наһаа киирбэт киһибин

Итинник биһиэхэ холобура простой дьон буоллахпыт. Ити камера иннигэр маннык саҥарар республика бүтүн республика истэр гына саҥарар диэн бу ботон туох диэххэ аһабый хорсун дьыала диэххэ да орох дьоннор били этэргэ диэри маннык сии сылдьаллар туһаналлар уонна били куттанар санааларыгар Ыттыктара андыгар баттаах аталлар батта дии. Оннук. Уонна ким эрэ микрофон холбонно. Микрофон холбоото арааран эрэ. Холоннор истэнэр. Ким эрэ микрофон холбонно. Баһаалыстар араҕыт тоо. Мм манна туох диэххэрэ праваа участников мм Оны ити Надежда эппитин курдук бачча үчүгэй баарын билэ-билэҕит аныгытыгар баттаан хатыман кэпсээн дьоҥҥо көмөлөһүн диэн дии биһиги хамаандабыт миссията оннук ааттыын благотворительная система диэн дии академия успех вместе диэн Уонна маннык толкуйдаан көрдөх социальный проект курдук аһа бу барыта буор босхо үчүгэй баата бэриллэр, үөрэх буор босхо бэриллэр, сайтыр барыта буор босхо бэриллэллэр. биир хаппыйканы укпакка, да, улахан таһымнаах дьону кытта алтыһаҕын, кинилэртэн үөрэнэҕин, уонна Бу бэйэҕэр туһалаах астар ылаҥҥын иһигин, иһин биир оччолоох хачча аптекаҕа барар, оччолоох хачча эмтэниигэ барар. Оччолоох хаччыны буортулаах аска барыыбыт, ону эмиэ толкуйдаан көрүөн. Наһаа ол кэриэтэ халбаһыы ылбаккаҕыт да биир халбаһыы сиэмэн, аа саахар сиэмэн, килиэби тохтотон да ол экономиялаабыт харчыгытынан бу ман бу астары ылынаҥҥыт бэйэҕэр доруобуйаҕытын көннөрүнүн диэн оттон сүбэлиибит бастакы хардыы буолар былаа дии оннук уонна таһалгыы туһаннаххытына эбиһээт туһаныаххыт туһаннаххытына иһин биир киһиэхэ үтүө санаалаах дьоннор мин санаабар маннык маннык баар диэн информация биэрэллэр дьонноругар аһа дьоҥҥутугар подругаларгытыгар аймахтаргытыгар коллегаларгытыгар иһин биир кэпсиэххит аһа онон былаана итинник барыта били этэрбэс радиотын принципинэн бара турар үлэ бу Мгм. Ото уонна доруобуйа кимиэхэ баҕарар наада, ол биһиэхэ эрэ буолбатах. Э, кимиэхэ баҕарар наада да. Баҕар олигарх буол, баҕаран президент буол, баҕар уулуссаҕа олорор бомж буол, барыбытыгар доруобуйа наада буоллаҕа дии. Э, и негрга наада, биһиэхэ наада, кимиэхэ баҕарар наада. Аан дойду киһитигэр барытыгар наада. Онон э, үйэлэргэ актуальноһа сүппэт дьыаланан дьарыктанын диэн ыҥырабыт. Натуральнай барыта туох баар докуменнары барыта бааллар. 205 дойдуга үлэлиир, аан дойду границаларын таможняларын барытын ааһар. Ол элбэҕи этэр дии саныыбын. Аһа, таах мээнэ оннугу-манныгы оннук кыргыссыны туораппаттар. Аһа, онтон логистика үчүгэй. Биһиэхэ бу Андрей Артурович биһи президеммит утары баранда хахаларга биһиэхэ бу республикаҕа скалат филиалын арыйан биһи эмиттун ха Доставка өттүнэн абыранан олоробут диэххэ наада, урукку компаниябыт алталыы, аҕыстыы кэтэһэр этибит, сороҕор олох даҕаны сүтэн хаалааччы буол этэ. Мхм. Онно тэҥнээтэххэ билигин олох космическая скорость, ону таһынан өссө дьиэҕэр аҕалан биэрэллэр. Дьэ, аадырыска үлэҕэр, дьиэҕэр аадырыска аҕалан биэрэллэр. Онон наһаа үчүгэй проект. Аа, олох м, туох курдук толкуйдуохха наада. блюдечко с голубой каемочкой диэн өйдөбүл баар дии эбэтэр манна невесты дииллэр да ол курдук сыһыаннаһан олох билим ааҕан эппитим курдук дьылҕа бэлиэлэрэ знаки судьбы гин даҕаны баҕар кимиэхэ эрэ оннук күлүм гынан ааспыт буолуон сөп ити Надялыын үлэлэһэрбитигэр биһиэхэ миэхэ тун Ити түүл киирбит эмиэ икки түүл мааҕын этэн аһарбытым курдук дии. Киирбит эмиэ мээнэҕэ буолбатах. Устунан академия диэн наһаа дьиктитэ дойду иһэ. Таах мээнэ манна ол э купи-продай э буолбатах. Манна таах көннөрү бизнес буолбатах. Э манна э дьикти сокуоннар үлэлииллэр. Онтон ис-иһигэр киирдэххэ кэпсээммит буолнай. Э, манна а, отут алта күннээх ыйтан ордуктаах марафон оҥоро сылдьыппыт республикаҕа. Ол онно ол отут алта күнү быһа э, кыайан а, кэпсээммит бүппэтэҕэ. Хас күн аайы киэһэ холбонор этибит. Уонна а, бииртэн биир э, кэпсээн ситимнэнэн таҕыстар тахсан олох бэйэтэ сериал курдук марафон буолбута. Оннук элбэх кэпсиирдээхпит Оннук интириэһинэй дойду бу академия диэн туох таба өйдүөххэ наада, таба өйдүөххэ наада. Таба өйдөөн бэйэ туһатыгар туһаныахха наада. Бөөлүүнкү трениҥҥэ Ровно Андрей Артурович эппитэ есть эволюция, есть деградация диэн деградациялыыр дьоннор наһаа өйдөөхтөр сөп наһаа өйдөөхтөр бартын бары билэллэр аха я и так все знаю диэн уонна холура бу маннык кэлбит возможноһа кыаҕы да билээҕим сиэллэриттэн гардынияларыттан да диэххэ да ылымматтар Мгм. М, уонна ам, син биир били ыалдьыбыттарын курдук ыалдьан, син биир кредиттээхтэрин курдук кредииттээх, оннук олорон хаалаллар. Онтон аа, ыарыһах эрээри, били хачыта суох эрээри, мэйиитэ атыннык олорор дьоннор бааллар. Аа, туох эволюц- эволюция а, уонна революция диэн да, аһа, оннук мэйиилээх дьоннор бааллар. Холобура, Манна бу кыаҕы таба өйдөөн бараннар, били сөпкө үөрэтэн, ырытан бараннар сөпкө туһананнар олох олох олохторун сүүс бырыһыан уларытар дьоннор бааллар. Ол аата туох барыта мэйиибиттэн тутулуктаах дии. Хайдах толкуйдуурбутуттан, хайдах ылынарбытыттан тутулуктаах. Вот, онутун бэҕэтиэр түмүк оҥостун диэммин ыҥырабын уонна академияҕа бу аа хас күн аайы көрсүһүүлэр буолаллар, презентациялар буолаллар, аа трениннэр буолаллар. Аһа, Андрей Артурович былааны бэлисиэммит бэйэтэ оттон үрдээҕин аа дохсун киһи, дохсун санаалаах. Былаана сүүс сыл иннигэр баар, онон оннук былааннаах, оннук сыаллаах-соруктаах киһи аан дойду үрдүнэн барытыгар көмөлөһүөхтээхпин диир киһи сы- эниэргийэтэ да үрдүк. Аһа, биһиги аа намыһах энергиялаах дьоннор, баҕар, өйдөөмөкпүтүн түһүп хорук түгэннэргэ бастаан, ол биһиги бэйэбит маннык кыра таһыммытыттан, бэттикэй эрэ таһыммытыттан буолар быһыы-майгы, ону хайдах эрэ гынаҥҥыт олох өйдүү сатаан, тутуһан барса сатаан, эһигини манна ким ыҥырбытай, олох боппуруоһунан көмөөн, ыйытыыларынан көмөөн, хатаастаҥҥыт олох барсан иһин диэн. өссө аһара баран диэн этиэххэ наада. Мм. Вот итинник кэпсээннээхпит уоннаттан ситиһиэр аайы маннык туохтаҕына мэһэйдээбэтэҕинэ көрсүөх көрсүөхпүт киэһэ аҕыс чаастан кэлэр ситиһиэргэ оттон Изабелла бааргын да манна Изабелла Петрова кэпсэтиилээхпит дии аны кини холбонуоҕа барда тэҥҥэ буоллаҕына аны миэхэ та личкабар тахсаар Суруйар. Бу т туһунуннартан этэх буоллахха, биһи бу Амма улууһугар баран үлэлээн кэллибит. Аны би бу биэс сыл толору үлэлээбиппит тухары Аммаҕа олох үктэни илик этибит. Ону онтон оннук запрос киирэн да Аммаҕа бараммыт үс презентацияны оҥорон кэллибит. Дьон интэриэһэ үрдүк, аһа, олох просто дьоҥҥо наадалаах информацияны дьаһайдьабыт, тиийэн кэпсиэхпитин эрэ наада. дьон барахсан син биир холобура маннык информацияҕа наадыйар буоллаҕа дии уонна өссө даҕаны барбыт киһи диэн баҕа санаалаах кэллибит Аммаҕа көмө бэрээдэгинэн да үлэлэригэр көмө гин буола быраһаччыбыт киһи диэн Мгм. Э, уонна а, Тааттаҕа боһуотаҕа буолар Ытык-Күөлгэ мгм. Э, туохха буолар Дьокуускай куоракка буолар и улахан лидердэр ыыталлар бу арыыга боһуотаҕа э, Елена Данилова, Кристина Корякина, уонна Изабелла Кондакова ба- баар буолуохтара бу презентацияҕа куоракка буоларга уон биир чаастан Лена гостиницаҕа онно кэлэҥҥэр истэ диэххит уонна үһүс чааһыгар онно бу именно бизнескэ боппуруостаах дьоннорго онно көмө-ньыма буолуохтара онно эмиэ үөрэх биэриэхтэрэ онон бу республикаҕа биһиги топ лидердэрбит диэн буолар буоллаҕа дии топ лидердэр үөрэхтэрин олох көтүппэккэҕит куоракка бааллар сылдьаргыт буоллар диэн уонна тыаҕа олорооччулар улууска олорооччулар дьоҥҥутун эмиэ онно ыытын Онно аа так чуолкай билиэхтээхтэр бу мин кимтэн эрэ кэллим, мин менеджерим кини диэн, кини миигин ыҥырбыта диэн чуолкай билэн кэлиэхтээхтэр. Уоча итинник аа биһигини бииргэ буолун, аа доруобуйабытын бары көннөрүөххэ уонна сон олохпутун көннөрүөххэ, доруобай киһи олоҕо да көнөн киирэн барара чуолкай буоллаҕа дии. Ол биһи бизнестээбэтэргит даҕаны иһин биир манна холобура биһигиниин алтыстаххытына эбиһээт доруобуйаҕыт үчүгэй буолуоҕа. диэн. Онон биһигинниин бииргэ буолун, ол бизнестыаххытын дөһөп, хайыаххытын дөһөп, бытааннык табадыаххытын сөп, түргэнник табадыаххытын сөп, ону ким даҕаны эһигини муннукка ханныкка хаайбат, просто биинформация биэрэбит, эмтэн быһаарыныы өттө, үлэлээһин, хамсаныы өттө бэйэҕит өттүгүттэн буолар. Вот. Капитаннар, билигин марафон буола турар, капитаннар баһаалыста билигин э, группабытыгар эмиэ көрсүөхпүт. Аха, э, онно э, эмиэ кыратык кэпсэтэн ылыахпыт этэ. Дьэ, биһигини бииргэ буолун. Академияҕа бүгүн уон биир уон аата көрсүөхпүт. Көрсүөххэ диэри.